Мин Булун оройуонун Тумар нэһилиэгин саҕастыырар төрөөбүтүм. Тыһыынча тоҕус жүз төрдүн тыа сыллаахха олунньу сүүрбэ күнүгэр Биһиги өлбүт эрэйдээхтэр туохтаахтар обычайдаах этилэр. Биһи дойдуга билигин курдук үчүгэй Маарычаҥар куһуох буоллаат, иннинэ бэйэбит Эр отоҕу оҥосторбуллар, бараага олордоохтууллар, өрөллөр. Ону дьахтар төрүө барарыгар бараагытын туруоран туруоран баран барар. Мин эмиэ уол үгэһи тутуһар. Уонна ийэм Төрүү барарыгар эрэ илдьэ барар адьырда улахан муус маҥан хаалаах сыттыктаах буолар этэ. Ол сыттыын кыбын үлэтэ бырааппын оҕолорно барарыгар көрбүтүм уонна соһуйум иһин бу кэлин өйдөөтүм. Улуһуун баҕайах биир хаас куорсунун илдьэ барбыта. Ону тоҕо илдьэ барар буолла диэн кэлэн истибитим өйдөөбүтүм буолуо эбит. Билигин оҕону төрөтөллөр, Оҕо ытаата салгын киирдэ оҕону эмэһэ биэрдилэр оҕо ытаата да оҕо баар буолла диэн үөрүү-көтүү айхаллааһын буолар. Урукку дьон дьахталлар буоллаҕына оҕону эмэһэ биэрэн ытатан бараннар бэлэһин хаас куорсунунан анньаллар. Ол аата ийэ түгэҕинээҕи оһоҕо салгынын таһаараллар. Оннук оҕо сыты-һымыры тулуйумтуо, оннук оҕо уһун айаҥҥа Иһэ үөһэ туохтаабат, эрийбэт, хайаабат, хотоолообот, сытыы һымыыр уйумтуо буолар. Ол ол ол албаһы биһи дьоннор билэллэр эбит. Ол иһин хас төрүүр дьахтар хаас куорсуннах барар этэ. Ол ол курдук мин эмиэ хаас куорсуннах баран ол ийэм ийэм түһэҕинээҕи оһо оһоҕос түһэҕинээҕи салгыны таһааран мин баччааҥҥа диэри үөспэнэн эрэйдэммэккэ сылдьабын Ийэм олохтон барыан аҕа иннинэ этээхтээбитэ мин оҕо эрдэхпиттэн быһа дьону эһэргэни аһаппыт сиэппит аккын киһи буоламмын үһүн үөлэнним диэн ол тугутан махтанан өлөөхтөөбүтэ уонна өлүөн өлүөн өлөөрө сытан дьэ ыҥыран ылла. Дьэ саатаха барта кыыс оҕом суох бары уол оҕолоргут дьэ оҕолордоохпун билэрбин биир нэдиэлэ олорон мин биир нэдиэлэнэн өлөбүн оруобуна өрөбүл күн өлүөҕүм диэн эттэ ийэбит күлүһү миэхэ туттарда ийэбит хатанан бэрэлээн хаалыа диэн биһи куттанаахтык буллахпыт ээ Ол ону ийэбин эттэ дьиҥэ эн бу күн сириттэн бардаххына аны миэхэ ким даҕаны төрдүбүн төрүппүн түөһэн кэпсиир киһи суох буолар дьон эн саҕастыыр олохтоохторуҥ туһунан тугу билэргин ким ким ийэтэ аҕата буоларын өйдүү-саныы санааҥҥын миэхэ кэпсээн гыннари диэммин ийэбиттэн оо ити ыга диэн иннинэ икки курдук иннинэ суруйан ылбыппын туһанаммын саҕастыыр дьону-сэргэтин туһунан ийэм ахтыытын итимин саҕа эрэ хаһыакка үс балаһаҕа таһааттаран бэчээттэттим. Ол онтугугар тирэнэммин ийэм кырдьыга тирэнэммин бу күннэргэ Саҕыстыр барахсан Сүрэхпэр бааргын диэн киниганы хоруйдум. Ити кинигэ дьиҥинэн бэйэтэ тылланан кэллэ. Урут эрдэттэн суруллубут кинигэ буоллаҕа дии. Оҕо сааспыт игин кэпсээннэрбэр игиннэрбэр киллэртээбитэ, иҥиннээбитэ. Иннинэн ханна эрэ ийэм ийэм ити кэпсээниттэн сиэттэрэммин таттаран, олох бэйэтэ бэйэтигэр Үтүө көмүс көмүсчүт көмүһү сатаан кутарын курдук үчүгэй бата халыйан бэйэтин орун оннугар киирэн дьааһыланан тиэхиньикэ буолан рукопись буолан таҕыста. Мин санаабар наһаа куһаҕан рукопись буолла дии саныыбын. Ону дьон-сэргэ бэйэтэ ыраҥалыаҕа. Билигин Арктика үйэтэ уларыйда. Мотуор Арктиката, быраан Арктиката, самолет, бездоход Арктиката кэллэ. Урукку курдук таба көлөнөн, ыт көлөнөн сылдьыы аны уурайда. Отут сүүрбэччэ көс сиргэ тиит арыыга, Саха Сытыттан тиит арыыга сүүрбэттэн тахса көс сиргэ тиийэн кырсаны туттаран, кырса тиритин туттаран, балык, балыктаах балыктан туттаран үп-хача аахсан кэлэллэр аны билигин уурайда. Ол ыт көлө барахсан ки, э, биһиги олохпут эргиэр киинэ этэ, биһи кыһалҕабыт этэ, биһи үөрүүбүт этэ, биһи хомолтубут этэ, биһи булка ааска тигэр өрөгөйдөөх күннэрбит буолаллар этэ, ыт барахсан. Ол бэйэлээх олох бэйэбит курдук тэҥҥэ үөрэр-көтөр, бэйэбит курдук үчүгэйгэ тиийдэҕинэ харахтыын, сирэйдиин чаҕылыйа түһэр ыттарбыт барахат үөлэрэ бүттэ. Мин ити эйгэни олус наһаа аһыйабын. Бу хотугум хотугу муус бодьоҕону киһи сылаас хаанынан хаанынан хаанын туругурдан дьон олорор сирэ-уота оҥоруу үтүөтэ-өҥөтө бүтүннүүтэ ыт көлөҕө сытар. Уонна ыт көлө эпипиэйэтэ эмиэ хаһан эрэ оруллуохтаах. Биһи киниттэн тахсыбыт тыыннаах оппут дьоннор, олоҕу олорбут дьоннор биһи онно махталлаах буолуохтаахпыт. Кэтэһэ сатаатым, кэтэһэ сатаатым да биир да киһи тэһэ анньан ити туһунан улаханнык суруйбата. Ини эрэ мин үйэлээх сааһым тухары Аарчыга ытын туһунан, ыт көлө барахсан үтүөтүн өгөтүн туһунан кини хайдахтаах курдук киһитин дьиэ баһылыгын кытары эрэйи кыһалҕа тэҥҥэ сөксөн бу муус модьоҕо дойдуну дойдуга киһи тыынын сылаас тыынын туругурпутун эпипэйэтигэр махталлаах буолуохха баар дии саныыбын Хайа баҕана цивилизация бүтэр уһуктаах, ыт да көлө цивилизация бүтэр кэмэ кэллэ, таба да көлөтүн цивилизация бүтэр уһуга кэллэ. Ол гынан баран барытын таах ылан илгэн иһиллиэхтээх диэн буолбатах. Кинилэр тустарынан туох эрэ сылаас-сымнаҕас тылы этэр наада. Кинилэр олохторун эмиэ кыратык история киирэр гына сырдатыахха, сэмэлдьитэн көрдөрүөххэ наадыйа. Мин ол отту тутуһаммын ити сэһэннэрбэр Мыра Туралаах, Улуу Кыл Тыына, Муска Быстырык инньэ сэһэннэрбэр итиннэ кинилэр уруйдулаатым. Хоһооннорбор да элбэхтик суруйтулаатым. Онон мин Аартикам, мин кэмим ыттара, мин кэмим дьонноро, үөрүүлэрэ-хомолторо мин сэһэннэрбэр кэпсээннэр баара. Билэн санаан арыйан көрдөхпүнэ олох илэ бэйэлэрин кытта кэпсэппит курдук, ийэ бэйэлэрин кытта хайдара илии тутуспут курдук сананабын. Онон оҥорбуттаах буолар, үчүгэйэ санаабыттаах буолуу бу киһи дьоло буолар. Суруйааччы итинник дьолго тиийэн наада, үллээн-хамнаан. Мин бэйэм эйгэбин Ити курдук үйэтэ таһатаатым, дьэ ону дьон барахсан дьэ тоһо төһө уһун үйэлиирэ ол бэйэлэрин диаллары дьаныыбын. Дьон барахан олох хаһан бара бара туруоҕа. Билиҥҥи Аартикай Аартика э, тиийэн кэллиэ даҕаны да бытыла суох Аартика саҕана кэпсэппэт аартыка кэлиэҕэ онно билиҥҥи аартыка дьонноро бэринимиэхтэрин наада биилэрин тылларын үгэстэрин илдьэ сылдьыахтарын үгэстэрин илдьэ сылдьыахтарын наада оттон үгэстэрин илдьэ сылдьар буоллаҕына предметини тириэх наада ол аата ыт көлөнө син биир хаалар уһуохтаахтар ханнык эрэ форманан ханнык эрэ ньыманан кыра да оргутаасыманы суһуолталаах үлэҕэ хамнаска кытарбатах иһин хайдах эрэ ньыманан идея диэхэ баар этэ диэн. Ол мөккүөрүгэр мин ити ити кинигэни хулуйдум, ону ити кинигэни дьон-сэргэ өйдүөҕэ диye саныыбын. Орто дойдуга төрөөбүт мыс божоҕо төрөөбүт киһи хоту дойду тыына өйөөн, дойду иригэр таһарын киһи оҥорон, икки улуу эйгэ эйэлээхтик түмүктүүр санаалаах. Мен кинилэр төрөппүт оҕолорунабын кини, кини, кинилэр миэхэ өйөбүл буолбуттарын мин умнубахтаах уонна махталлаах буолуохтаах. Ону мин икки эйгэбэр хотугу мустаах байҕалым кытылыгар кытыла өйөөн уонна Чурапчы улуу кырдьыга олоххо улуу кырдьыга айаан Чурапчы очотаа кэмин эрие каһыны көрбүт дьонун дьонун тыллара-өстөрө миэхэ олохсуйан хаалан кинилэр майгылара сэргиэртик тирэнэммин кинилэр оҥкуллара олороммун киһи буоллум диэн саныыбын онон суруйааччы хайа да күн тирэнэр сирдээх буолар тирэнэр кэмнээх буолар мин икки эйгэлээхпин төрөөбүт дойдум миэхэ саамай оҕо саас улуу фантазиятын биэрбитэ Мин арай өссө кыайан хоруйдум да иһин хоруйбатым иһин дьаайбыт даҕаны эбэтэр суруйа сатаатым кытабыт төһө кыаллыбытын кыаллыбытын хантан билиэхпиний ааҕааччы бэйэтэ билиэхтиэҕэ суруйааччы салла сааһырда иэстээх ыйдьар иэстээх Хайаан да туохха да махтаныахтаахпын, тугу эрэ туохха да иэспин төлүөхтээхпин диэн. Тугу эрэ хаһаҥнатыахтаахпын, ититиэхтээхпин мөккүөргэр суруйааччы уһаарыллар эбит. Аны ханан көрдөххө, чэ мин ону бэйэм кыахпынан, итэм көҥүллүүрүнэн, тулам тахсарынан иһин туохта толоро сатаатым дии саныыбын. Онон бу саҕастыыр Барахсан сүрэхпэр бааргын диэн кинигэм бу мин кириэс-хомуруос, төрөөбүт дойдум махталым буолар. Саҕастыр олус улахан күөлээх-оҥолоох дойду буолар. Бу Жанетта Делум хараабыла испэдииссийэтэ абаариялаан баран бүһүт омоттор быыһаан тураллар. Михайловтаах Осикасов быыһаан уонна да биир киини быыһааннар тыыннаах халларбыттара эбитэ. Ити курдук онон биһи дьоннорбут былыр-былыргыта хотугу эйгэ гаризмын көтөхсүбүт олоҕун олорсубут дьоннор өссө мин ситэ билбэт буолаахтаатаҕым диэбит да биир киһи олоҕор баппат алдьархайдах элбэх устуоруйа турдаҕа диэбит да онон ити мин бэйэм билэр өрүппүн ин сурукка бичигэ киллэрэ сатаатым диэн мантан ыла мин дууһам нус-хас буолуоҕа мин бу кинигэни олох баҕаран тураммын ханна эрэ бэйэтэ олох уу сүрүн кутук кутуллан киирэн суруйтарда онон арааһа соргулаах Кинигэ буолара буолуо, дьоҥҥо-сэргэ тиийэрэ буолуо дии саныыбын. Кинигэ да суоллаах, суруйуу даҕаны суоллаах буолар баҕайыта диэн эрэнэ саныыбын. Онон ити курдук мин этэр тылым ону болдьох хотугу эйгэ дьоно-эһэргэтэ төрүттэрин туматтар, саҕастыыр дьонноро ийэлэрин-аҕаларын төрдөр кимнээх эбиттэрин диэн биир-икки да сылынан буоллар ийэбиттэн истэн хаалбыт тиэрбиппин сыыһым курдук тутан ытыстырар олордон эбинэн-сабынан биэдэрин төрүччүлэри оҥостоллоро үрүҥ тирэх буолла диэмин итимин ити кэпсээтим ити курдук онон бу кинигэм миэхэ суйберносунай дьылҕам бэлэҕэ буолар дии саныыбын дьэ ону хайдах таһаарал хаһан таһааттым хайдах таһааттым дьэ ол бэйэтэ үчүгэй кинигэ буолла бэйэтэ холонон таххан иһээхтиэҕэ дии саныыбын Мин уостанан наһаа үчүгэй суоллаах иһиппин. Мин ким баҕата буолар киһи тахпытым бары арытыттан аҕам өлөн алдьанан тахсыбыт киһи. Күлүгээн да буолуом этэ, бас да баһааччы буолуом этэ, олохпун бүтүннүтүн улахан аҕаны хаайыыга да олорбут буолуохпун сөп этэ, куһаҕан оҕоро. Ол гына баран миэхэ хара бастааҥыттан үчүгэй дьоннор тэбэһэннэр, онно-манна куһаҕан кыттыбаккыбын, үлэлээн-хамнан бачча киһи кэллим. Онно кырдьах ааспыт буоллаҕына, эдэр, үчүгэй суруйааччы, өйдөөх-санаалаах ыччаттарга суруйааччы дьонун киттэрэнним. Гавриил Андросов диэн табаарыстаахпын эдэркээн киһи, өйөбүл буолан Авраам Акка сылдьар, Рустам Казакын биир дойдулааҕым, Чурапчы киһитэ, төрүттээх киһи эмиэ өйөбүл буола сылдьар. Онон мин суолум наһаа үчүгэй суоллаах-иистээх киһи буолан тахыстым. Хата, мин ким барыта буоларга бас да баһааччы буолуохпун сөбүтэ, өрөспүүнньүк да буолуохпун да, хаайыы да баран хаалыахпын сөбүтэ, миигин ким да көрбөх, харыйбат, аһыммат киһитин гынан баран, дьэ, олох кинилэр дораары гыннаҕына ордорор эбит. Аны ордордоҕуна аны үчүгэйгэ тирэннэрэр эбит. Ол үчүгэйгэ тирэннэрэн мин ол дьолу мүччү туппаккабын киһи хара буолан оҕдону руланан

Былааныгар киирэн кинилэр тура сылан өйөбүллэринэн мин элбэх үлэни үлэлээтим. Улахан элбэх кинигэлэри таһаттаатым, тылбаастарбын оҥоттоотум, иҥнээтим. Төһө даҕаны ол оҕо сааһым, эдэр сааһым сорох өттө ыарахаттардааҕын иннигэр билиҥҥи олоҕум олус үчүгэй, кэрэхсэбиллээх, киһи санаатын көтөҕөр олоххо олоробун. Тойон Таҥара Уон сыллаах хаапер үктэннэрдэ, онон мантан оттон көрбүтү кытта кыра, харайбыты кытта харайа сылдьар ини диэн бөҕө санаалаахпын. Ону били санаам-анаам үчүгэй, эйгэм үчүгэй, биир да туора көрөр киһи суох, кырыа таныйар киһи суох, онуоттан сылдьыахтаах буоллаҕым, үлэлиэх. Туох кэтэбин, үлэлиэхпин баҕарабын. Тугу эрэ оҥоруохпун баҕарабын да, дьэ тугу оҥоруохпун баҕарабын айбыттааҕар эбиллэр. Дьэ тугу эрэ суруйуохпун баҕарабын гынан баран суруйааччы буолуу диэн бу эппиэтинэс суруйааччы буолуу диэн бу көлүөнэ өрүһүйэр эпоханы өрүһүйэр бириэмэ бириэмэ кэрчигин өрүһүйэр толкуйдаах киһи буолуохтаах эбит дьиннээх суруйааччы дии саныыбын ол онтон миэхэ төһөтө баара буоллар төһөтө тиксибитим айбыт даҕаны билэрэ буолуохтан бэйэм кыахпынан үлэлии сатаатым саамай үчүгэйим диэн тугуй диэтэхпинэ Мин даҕаны иһин саҕалыы тутар туһалаатым дии саныыбын. Улуу Колокуобускайбыт уҥуоҕун документанна аҕону сыла булан документ документ арыйга киимин олоробун ити төрөп өксөкүлээх өксөкүлээх мин оҕо эрдэхпинэ буукубаны билбэт эрдэхпинэ биэскин диэн Чурапчы киһитэ сүрэҕи аатыран хаалан Кулуковскааҕына баранаары сүрэҕи аатырбыт киһиттэн кинигэ аамына Кулуковскайы онно билбитим. Кулуковскай суруга аахпат киһи. Аны олох эрдэ аахпытым. Хата ол киһибин туран аны кэлин билбитим таайым Сэмэн Угуратап табаарыһы эбит. Аны онтон аны туран аны туран мин хата кини ханна көмүллүбүт уҥуоҕа тутуллубут сирин документааны буламмын ити билигин Москва билиэ туран Абыранныбыт да саҕын ырыата ким барда тиийдэ да Кулуковскайга сибэкки уурар бырааптаах кыахтаах ити курдук итигэ Ити утумнаах санааны тутуһар наһаа үчүгэй эбит. Мин утумнаах санааны тутуһаммын саха суруйааччын улахан бөдөн суруйааччыларын киригинэн таасамын иннээмин онон ити ин үллээтим. Оны хаамай

Чураччы соторутааҕыта сүүс сүүс хоһоонньут киһини холун халлын баҕайы кинигэнэн таһаардылар. Ол хоһоонньут дьоно биографиялар бүтүннүтэ. Ол биографияны историческай өттүнэн чиҥэтэр туһуттан. Ол биографияҕа биография дьонноро үтүөлэрин угунан санатар туһуттан мин Чурапчы аҕа көлүөнэ уһуйааччылара уонна интеллигеннэрэ Саха летотун летотун көмүскээһин киллэрбит кылааттарын кылгас очерката диэн кинигэ хоруйда. Уонна үйэлээх сааһым тоҕуру икки үс ыстатыйаны хоруйбуппун чөрөк чөрөйааччыларын туһунан. Ол ыстатыйаларбын туһунан түһүмэхтэринэн киллэртэ Эллик Элестиин диэн күн Дьириминэ диэн иһин диэн аатта Дьон Дьаглы диэн киллэртэ. Тугун боллаана 606 сырын сылаҕа үрүппүс буолан билигин оҥоһуллан бүтэн сытар. Ол кинигэ таһатын үмүтэ буоллар ол ити Чурапчыларга кэлин тирэх буолуо этэ. Көлөнү уларыйан иһиэҕэ, ол күн-дьыл ааһан иһиэҕэ, кырдьаҕас көлөнө кырдьыга ааһан иһиэҕэ, көмүллэн иһиэҕэ, сүтэн-оһон иһиэҕэ. Онон мин хайа өттүнэн Чурапчы суруйааччыларын кыһалҕаларын туох мүччүргэннээх көҥүллээх хомунан ааспыттарын аҕыйах гына саната туруммутун уруйдум. Онон суруйааччы норуоту көмүлээх буолуохтаах. Көмө көмүлэһэ атыахтаахпыт төһө кыылларын ол дьэ төһө ол төһө кыыллара кыыллабыт айбыт даҕаны бэйэтэ билэр. Ол гынан баран мин ити гыныны уруйдум. Онон Чурапчы улууһуттан уолаттарга этэн көрөбүн кинигэ таһытын таһарыахы буолла дии олох хоннорботтор да таһарыахы буолла диилэ оттон мин да урука бир алты үсэ тахса страницалаах кинигэ мин онто улахны дьулайабын эми төһө элбэх хаччы наада айбыт тагары биле те ол үчүгэй санаалара-хотора эмиэ үчүгэй. Үчүгэйи өйүүргэ баҕалаахтар эмиэ үчүгэй. Иннинэн билиҥҥи эдэр чурапчыларбын үөрэ саныыбын. Олох улахан уһаллар. Таһаарыппыт буоллаа дииллэр. Оттон мин да кинини таһара-таһара кэһэй буолбут кэһэй. Санаа алты үс тахсас сырыслаах кини. Ол быргы кинигэ элбэх үппарар буоллаа дии. Тонна таһараллара була көрдөрө лепекиллер көрдөрүөм хатыры. Мин дьоммун дьон дьоҥҥо эһэргэҕэ эйэлээхтик, үчүгэйдик, устуулаахтык үлэлээн уонна мин дьулуурум буолар мин мин сэргэстэһэ сылдьыбыт кырдьаҕас суруйааччылары баттастым ээ. Эллэйи да баттастым, күннүк ырастыыры да баттастым, Аммас Чыгыйын кытта олох үчүгэйдик ыллык таһаарыттым игин эптэ убайбын Даланы игин кытары ол дьонум Игорь Петрович Сестуков эрчимэн критигы кытары Олорум ханна баарый, билин тыыннаах билэрэ уоттар, олох баран иһэр. Уонна кинилэр тустарынан кырдьыга аны этээчи аны бэйэм буолан хаалдым. Иннинэ мин мин кинилэр тустарынан бу дьэ суруйа хаһатым бу хаһан бүтэрэрбин куттум олох аһыахпын да куттанам сүрдээх улахан үлэ түүлүллэн быраһытар эти ити курдук. Онон убайдарым тустарынан Дьылга эргэ үчүгэйдик тиэрдэр туһуттан итимин таас тумуска норатон рясче Николай Ильич Лугунов көҕүлэһэнинэн уну Избекова көҕүлэһэнинэн таас тумуска диэн сериянан уһуллуу буолбута. Уну эмиэ кыттаммын бэйэм санаан этэммин. Дьон сүрдээҕин сэргээтэ дииллииллэр ити серияны. Ити аата биһи тугу гынабыт ити ата биһиги саха литературатын критической столетия ситэ хорулла илик Ол иһин буоллаҕына саха эти саха классическай историятын инники суруйар дьоннорго бэлэмнээһин оҥорон биһиги ити бэлэмнээһин бэлэмнээһинтэн тэринэннэр өйдөөх-төйдөөх дьоннор кэллэхтэринэ өйдөөх-төйдөөх көлөнө кэллэҕинэ дьэ хостоон таһаарыыга баар эрэ буоллун материал баар эрэ буоллун туһаныахтара дии саныыбын дии саныыбын ону ити Николай Алексеевич Лугунов сөпкө өй булан ити серияны тардан таһааран ити дьоннорбут тустарынан үчүгэй баатык актыы былаастаах билэрбин-көрөрбүн дьоҥҥо эргэ кэпсээтибит. Ити курдук литература билиҥҥи уһуйааччы литература туһалаах буолан иһэрбит буоллар үчүгэй мунньуллан барыа этэ буоллааччы. Үчүгэй мунньуллан баран бэйэтэ силистэрэн бутуктарын тардыһан кэлин үчүгэйгэ кубулуйан киэҥҥэ тирэххэ кубулуйан киирэн барыахтара этэ дии саныыбын. Онон мин эмиэ